Аҕа дойдуну көмүскүү, туруммута норуот бүтүннүү, охсуспута хоодуоттук, төрөөбүт дойдутун көмүскүү. Кыыһар былаах, лозунг плакат, ырыа тойук, үөрүү-көтүү, айхалланан тиийэн кэллэ, ыстаал курдук хатарыылаах, көҥүл олоҕу түстээбит, үтүө кэмиэргиппит, норуот кыайбыт, өрөгөй күнэ, эйэ күнэ, кыайыы күнэ. Бүгүн үрдүк өрөгөй күнэ, бүгүн улуу өйдөбүл күнэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэриигэ Кыайыы знамятын күөрэччи көтөҕөн, эйэлээх олоҕу ситиспиппит, оттон алтыс сылын көрсө Томат нэһилиэгин тыыл бэтэрээннэрин, сэрии сылын оҕолорун эҕэрдэ биэриитин көрөргүтүгэр ыҥырабыт.
Күөн дьон эр сыллаахха кыайыы өрөгөйүгэр биһиги дьей саамай олох ыарахан кэмигэр үлэлии-хамныы ырыттахытына кыайыы буолла диэн күөр дьон биэс сыллаахха маай тоҕус чыылатыгар кыайыы буолла диэн үөрүү-көтүү буолбута. Онно дьэ барыбыт үөрэн-көтөн кыайыы буолла диэн оҕотуттан кырдьаҕаһыгар да барыбыт ураах хаһыыннаан үөрэн-көтөн бэйэ-бэйэбитин кытта куустаһан үөрэн-көтөн ийэлэрбитин аҕаларбытын кытта эһэлэрбитин эбэлэрбитин кытта куустаһан сыллаһан кыайыы буолла диэн үөрүгүйдээтэ диэн үөрүү айхала хаһан даҕаны мин ону умнубаппын Умнуот уһуктаахпын, ол үөрүүгэ-көтүүгэ кыттыһан, үөрэн-көтөн, бу дьоллоох олоххо олорорбутунан киэн туттабын. Сэрии кэмигэр дьон олоҕо туохтанар лакайдаах аччыктааһын, холкуйааһын, туох да дьүүлэһуох этэ. Бары туох барыта ыарахаттар, барыта кыайыы туһугар эрэ диэн тимистэһэн, үлэлээһин-хамнааһын этэ. Олох дьолго биһиги уон икки саастаах оҕолор холкуостаах буоламмыт, онно куос үлэтигэр үлэлээн төһө кыайарбытынан-хоторбутунан аҕардар кыайыы туһугар диэн дибиистээх үлэлиирэтибит уонна кырдьаҕастарбыт даҕаны дьэ бары кыайыы туһугар диэн оннук өйдөөн санаалаах биһигини иннибиттики үлэҕэ сырыыга үөрэтэн такыйан сир санараллар этэ кыайыыны уһарсарга туох бар кыахпытын күүспүтүн уран тураммыт үлээн-хамнааммыт бу кыайыыны уһарсар кэлэн дьоллоох олоххо олорорбуннан киэн туттабыт Кыайыы сэттэ уон алта сылынан Улуу Кыайыыны аҕырсыбыт аан бастаан бу улуу ньиэбэстэри кытта кыргыспыт хорсун хоодуот буойуттарбытыгар, саллааттарбытыгар, офицердарбытыгар, генералларбытыгар туох баар үтүөнү-кэрэни, дьоллоох олох туругурдун, хаһан даҕаны сэрии буолбатын, куруук дьоллоох олох эрэ туругурдун Онон бу кыайыыны уһансыбыт, кыайыыга кыттыспыт сырдык тыыннарын толук биэрбит үтүөкэннээх кэрэ мааны ыччаттарбытын үйэбит тоххону өйдүү-саныы иһиллиэхпит, куруук кинилэр үтүө ааттарын, кинилэр үтүө чиэстэрин, бу кыайыыны аҕалан биһигини бу дьоллоох олоххо олорпут дьоммутун хаһан даҕаны умнуохпут суоҕа, кинилэр Үтүө аттарын, сырдык дууһаларын куруук сүрэхпитигэр иҥэрэн өйдүү-саныы, ахта-саныы сирийиэхпит. Бу тумат быһыылаҕар олорор бары эдэр ыччаттар баар, саастыылаахтар баар, туох баар үтүөнү-кэрэни, дьолу-хоргууну, үлэҕэ, үрэххэ, үрдүк ситиһиилэри, Үлэҕэ кыайыыны баҕарабын уонна кинилэр куруук дьоллоох олох туругурарын туһугар кыахтара, күүстэрэ баарынан үлэлээн-хамнаан, үөрэн-көтөн, бэйэ-бэйэлэригэр убаастаһан, таптаһан сынньалларыгар баҕарабын уонна кинилэр куруук үлэни өрө тутаннар, төрөөбүт дойдулара сэргийэ сайдарын туһугар туох-бар кыахтарын ууран тураннар инники дьиэ өттүгэр туох эйэлээхтик биир киһи курдук бииргэ үлэлээн-хамнаан сынньалларыгар уһун дьоллоох олоҕу уонна Саха сирин ылабааһын курдук кытаанах доруобуйаны баҕарабын. Мин тыгынча тоҕус сүүс түөртүн төрт сыллаахха холкуостаах Екатерина төрөөбүтүм. Аҕам ол саҕана ыстаадаҕа үлэлиир этэ. Ийэм тууксук. Сэрии Бүттэ даҕаны олох кытараа да көнөн барбатах барбатаҕа биһиги ыраах ойоҕос диэн сиргэ аҕа бастаан оттубурайтын кэннэ ойоҕос диэн сиргэ бааччытынан барбыта ыппыттара. Онно Уруохап Семен Алексеевы кытта икки бултаабыттара онно Илин Уулаахха барааччыбыт бу кимтэн Баатаҕайтан биһи Баатаҕа дэр этибит.

Утуммут бөһүөлэгин олохтоохтору оростон оҕолорго, дьоннор дьоммор арыларыгар Уйгуйи сирпин орто ылынан иитиитик истиҥҥэ эҕэрдэлиибит барыбыт. Этэҥҥэ өйөһөнө баһан доруобай олор уол, өссө даҕаны уһуннук олордунар кырдьаҕастар даҕаны оҕолорбут иннин диги үөрэхтээх дьон буолан туматтара сайдарын туһугар үлэлээтиннэр Бүгүн биһиэхэ үөрүү дьыл күнэ. Аҕа дойду сэриитигэр биһиги норуоппутка уйбута сөптөөн орто сылын бэлиэтиир дьоро күммүт үүммүтүнэн нэһилиэкпит ытык-мааны дьонун, Улуу Кыайыыны уһансыбыт убаастабыллаах ветераннарбытын, ол өр сылларга олох кэрэтин билбэтэх сэрии сылын оҕолорун бу үөрүүлээх бырааһынньыгынан сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэбит, холдьуктаах бэйэбит хоҥкуйабыт. Өссө даҕаны эһиги оҕолоргут, сиэннэргит бииргэ олорор дьоннорго тапталларынан угуттанан сүүс саастатыгар диэри тиийэн биһиэхэ сүбэ-ама, күүс-көмө буоларгытыгар баҕарабыт. Биһиги көлүөнэ ыччаттар эһигиннэн киэн туттабыт. Өрөгөйдөөх кыайыы туругурдун! Убаастабыллаах сэрии бэтэрээннэрэ, сэрии ыар сылыгар төрөөбүт оҕолор, тумаппыт олохтоохторо! Эһигини, Улуу Кыайыы сэттуон алта сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, олоххутугар уһун дьоллоох олоҕу! Оҕолоргут, сиэннэргит, хос сиэннэргит куруутун эһигини үөрдэ-көтүтэ сырыттыннар! Эһиги сыралаах үлэҕитинэн уһансан, маннык дьоллоох олоххо олорорбутунан эйиэхэ махталбыт муҥура суох. Өссө төгүл бырааһынньыгынан Улуу Кыайыы күнүнэн! Үтүө күнүнэн күндү туматылохтоохторо! Эһигини олохтоох туматтааҕы администрация аатыттан бу Улуу Кыайыы сэттэ уон алта сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибитин көҕүллээҥ. Баҕарабыт эһиэхэ таанах доруобуйаны, үөрэххитигэр-үөрэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри уонна уһун дьоллоох олоҕу! Тыыл, үлэ ветераннара, эһигини өссө төгүл Улуу Кыайыы сэттэ уон алта сылынан эҕэрдэлиибит уонна миигин кытта тэҥҥэ бу билигин билигин олорор тумат кырдьаҕаһын убаастабыллаах тыл ветеранин Филиппов Кимникити уонна сэрии сылын оҕолорун Юрий Николаевич Слепцову, Спиридон Спинович Слепцову, Юрий Михайлович Гороховы уонна Алексей Григорьевич Томскайы таһынан Колемова Ирина Константиновна, Горохова Елена Егоровнаны уонна Горохова Ася Николаевнаны барытытын бу Улуу Кыайыы сэттэ уон алта сылынан эҕэрдэлиирбитин көҕүллээн
Уоттаах сэриини, бастатан туран, саллааттар уонна тыыл үлэһиттэрэ кыайбыттара. Кинилэр өлүү үөһүн ортотунан ааспыттара. Биһиги аҕа көлүөнэбит киһи аймах сидьиҥтэн сидьиҥ өстөөҕүн кыдыйбыта уонна кыайыы знамятын күөрэччи аспыта. Кыайыылаахтарга Буойуннарга уонна тыыл үлэһиттэригэр уруй-айхал буолуохтун! Күндү биһиги ветераннарбыт! Кэлэр көлүөнэ туһугар эһиги үйэлээх хорсун быһыыгыт иһин улахан махтал буоллун! Эһиэхэ чэгиэн доруобуйаны, чугас дьоҥҥут итии-истиҥ сылаас сыһыанын уонна болҕомтотун дьиэ кэргэҥҥитигэр этэҥҥэ буолууну баҕарабыт. Оттон биһиэхэ барыбытыгар үүнэр көлүөнэҕэ ыраас уонна эйэлээх халлааны!